Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law. Ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno ke mo kgatisong ya bobedi ga re bua ka di-trust. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, ke bua ka dilo tse e leng gore di tshwanetse gore di bo di le mo teng ga mokwalo o o dirang trust gore go te trust e diriwe trust instrument mme ke kopa gore le rate le subscribe e be le letsa tloloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go itsisiwe le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law le a twitter at bw thinking law ka gore nako tse dingwe ke tsenya dilo tse e leng gore gongwe di ka letswela mosola Jaaka mo nakong e e khutshwane e ntseng e hetae, ke ne ka bua ka maikarabelo mangwe a Master of the High Court mo neng re bua ka tsa go ja boswa. Mme gompieno ke tsenya gape ga godimo ke bua ka dilo tse tsa trust tse e leng gore di beilwe ka ga tlase ga taolo ya Master of the High Court. Ga ke lealo ke raya gore bogologolo pele ga molao wa Trust Property Control Act o tsena mo tirisong ka 2018 mme ebile o bo fetola go ithelela gompieno re nna le number 4 of 2022 o ne o tshwanelwa ke gore ga o dirile trust ka notarial deed of trust o bo e gatisa hela ko deeds registry mme ka ga molaong trust e kgona go dirwa ka mokwalo mongwe le mongwe e seng notarial deed of trust hela mme mo molaong wa gompieno ga e le gore o dira trust ka mokwalo wa notarial deed of trust o tshwanetse gore o bo o e gatisa ko master's office o bo o ya wa e gatisa ko dease register mme ga e le gore e dirilwe ka mokwalo o e seng notarial deed of trust o gatisa hela ko master's office mokwalo o o go teng trust instrument gore go te o dirile trust o tshwanetse gore o bo o na le dilo dingwe mo teng sa ntlha o tshwanetse gore o bo o supa motho yo o abang dithoto tsa gago o go teng founder kana settler le motho o e leng gore o hiwa dithoto gore a di tshware a di tsamaise jalo jalo o go teng trustee le ene o tshwanetse go supiwa le motho o e leng gore o ta ba ja morokotso kana dithoto tse o bitswang beneficiary mme ebile mokwalo o wa trust instrument o tshwanetse go bua gore ke thoto ehe kana dithoto dife tse e leng gore di a donatiwa jaana Ha ke donate dithoto tse ke a di ntsha mo go nna ka ga molaong ga e sa tlhola e le tsame di tsena ka ga trusteng mme jaaka ke buile mo ntheng kana tsetana ya ntlha truste ga e, se motho ka ga melaong ke tumanano hela mme motho o wa trustee o taba a ditshwareletse o mongwe e leng beneficiary ga godimo ga mong Mokwalo o o dirang trust o tshwanetse go bua gore maikaelelo a trust ke eng e direlwa eng motho o e dirang o batla gore e helele e dirile eng ka mantswe a mangwe e kgona go nna trust e e dirang dilo tsa bopelotho mo re gore e be go te nnyaya trust e e diretswe gore e he bathoki madi ngwaga le ngwaga e kgona go nna trust e e leng gore e itebagantse le boswa um mme ebile e tshwanetse gore mo teng ga yone o bo o papamatsa gore ke eng se e se dirang mme mo go direlwa gore o se ka nna le selo se o batlang go se dira mme o sena o itseng gore se ya kae maikelo le ke eng jalo jalo mo go direlwa e le gore go ne go lebile melawana e Batho ne ba dirisang di-trust gore ba hithe dithoto. Trust e tshwanetse go supa jaaka ke buile gore di-trustee ke bomang mme e tshwanetse go supa gore ba tebe e le di-trustee lebaka le le kahe ha ba tshwanetse gore ba tswe batho ba bašwa bone ba go thophiwa jang di-trustee tse di leng teng di ka ntshiwa yang ha di roba molao gore gongwe ga motho a tlhokagala e le trustee kana a sa tlhola a batla go nna trustee mme nako e se ihele gore ba bašwa bone ba tebe ba tsenngwa jang mo ditlhakong tsa bone ebile e tshwanetse go bua gore trustee e itsisiwa go helela jang mo gongwe go na le tsone di-trust tsa bopelotlhomoro tse e leng gore di nna di tswelela di tswelela

jaaka trust ya bojaboswa ga ke re ke dira trust gore o kgone gore bana bana bane ba je boswa ga ba nna le dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano ebe wa bogelo mo go bone a nna masome a mabedi a botlhano ebe ba kgaoganngwa boswa go ile hela yalo se trust e neng e se diretswe se hedile ka jalo e ta bokhutong Trust e e tshwanetse gore e bo e bua gore e kgona go hetolwa jang gongwe go na le dilo dingwe tse di tshwanetseng go hetolwa mo teng ga ke ha sekai pele ga ngwaga wa 2018 ha molao o wa trust property control act o tsena mo tirisong yaka ke bua no o tshwanetse go gatisa hela ko deeds registry ga e le gore o ne o dira ka notarial deed Mme ga ne o sa dire jalo, o ne o sa tlhoke go e gatisa gope. Mme ka go nna teng ga molao o, o ka ithela e le gore dintlha dingwe tse neng di le mo mokwalong mo wa trust ga di sa tlhola di letelelwa ka ga molaong. Ka jalo di tshwanetse go fetola. Ke seo go le botlhokwa gore trust nngwe le nngwe mo mokwalong wa yone e be go buiwa gore ga o batla go dira diphetolo mo teng di ka diriwa jang. Ga ke ga godimo ga dithata tse dingwe tse di leng teng tse di hiwang ka molao o wa Trust Property Control Act number 4 of 2022. Ka jalo go botlhokwa tlhokwa tlhokwa gore ga o ikaelela go dira trust kana o batla go nna trustee o tshware molao o o bale o tlhaloganye. Mme jaaka ke buile mo tsetlaneng ya boraro, ke tabe ke bua ke remeletse mo di-trustee gore maikarabelo a bone ke eng ka ga molaong oo. Trust-e le gone e tshwanetse go bua gore gore batho ba ba ba tlhophiwang e le di-trustee

Mo ke go dira hela go le neela maoko gore ke dintlha dihe tse e leng gore di tshwanetse go nna teng ga go diriwa mokwalo wa trust mme go botlhokwa gore o itebaganye le motho o o nang le boitseanape mo dilong tse tsa di-trust O re a kgone go le bolelela gore ke dihe gape ga godimo dintlha tse di botlhokwa tse di tlhokagalang go thusa gore trust e e nne ka ga molaong le gore e kgone go tsamaisiwa sentle mme ebile go botlhokwa gore le bue le bone gore ba kgone go le bolelela gore a trust ke selo se le siametseng Mo gongwe le lebile gore le batla go dira eng, le ka nna la itlhela gore gongwe go le siametseng ke society kana association kana wa go tlhokagala gore le dire kompone kana le dire wili ga e le gore ke dilo tsa boswa ka jalo go botlhokwa fela thata gore le bo le kopa dithuso tsa ba boitseanape mo go tsa di-trust jaaka babueledi ka ga molaong mme ga e le gore le tsere sengwe se se mosola ke tla kopana le lona mo kgatisong ya tsetana ya boraro ga ke bua ka mangwe maikarabelo a trustee ka ga molaong mme ke tla le bona mo nakong e e tang go siame It helps the speaker lead his audience into the scene he describes.